Saniif jedha mana kee akkanaatti. Si qofa na beeke. Ayi Seeyido. Anas si jaalate. Ayi Seeyido. Nama jaaladhu dhabe.
Anta.
Ustii nalaali mee nalaali mee mee mee nalaali. Maal sirraa laalan? Jii waan nalaala waa meeqa qaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota keenya akkamitti tan nagaa jirtanii bakka jirtan nageenya wajjin haa jiraatu jecha deebi'ee dhufee jira jechuudha. Kun Muktaariin jala deemet viidiyoo kaan isin jala dhaabee jira viidiyoo itti aanu kun jechuudha. Jala deemet baajaajii jala godhe Baajaajiin mana naa mul'ise manni kun fuuldura kana amma daa'imman itti argee jira jechuudha. Kan isheen naan jedhanii turanii sarii naa moo sabrii naa moo sibiraan akkas na fakkaate simiraan na fakkaate. Lee muktaariin baajaaj jala erget mana muktaar seen ilaalchiset mucaa illee viidiyoo illee fuuldura illee qabu daa'imman ganda keessaa gaafadhee as galti jennaan as keessa jirti naan jedhanii. Baajaajiin jala deemee arge jechuudha mana. Mana baajaajiin jala deemee arge. Amma daa'immanii nama ala si eegaa jedhiitii waamsi jedheen jira. Yoo na argitee ol deebitee balbala cufatuu baatte jechuudha. Waamsee jira manni isaanii fuuldura kana. Yoo wanti kee jedhu taate mannis mana fuuldura kana balbalanaa waraabuu gandaa fi lakkoofsa manaatti waan irra jiruuf Akkuma ta'a argama kina jechuudha. Kanaaf waraabni asii waamaa jira yoo achas baate fuuldura na argite yoo ol deebitee balbala na cufattee tiriin gabba'uu kan inni taate. Daa'imni caaltullee kan muktar as jirti jechuudha. Mana kana keessa jechuudha. Baajaajiin jala deemee muktar jala ofii akkasitti mana inni galu arge. Kanaafuu wanti amma gochuu deemu ni gaafadha daa'ima fiddee akka dhuftu. Caaltuleen as baajaaj keessa jirti si arguun barbaadne as kenni jedhaani. Yoo ka isiin ka diddu taate humna illee seenee dirqiin harkaa fuudha iyyitullee haa iyyitu daa'ima namaa hattee as jirti jedhee poolisii itti waamayyu daa'ima namaa hattee mana keessa jirti haadhan alaa jedheetiin poolisii si waama jedhee sodaachisee harkaa fuudhuu yaala Du'aa'ii godha rabbi nu halaaffisu yoo ka tole jettee naf fiddullee taatuma fuudhee caaltuu geesse jechuudha daa'ima akkas godha inshaallah du'aa'ii godha rabbi halaaffisu eeguu jira geessiin dhuftu amma eeguu jira

Ka jaalalaati?
Si dhiituu dhabe miila. Inni illee ka jaalalaati bara. Isas si fe'a sila.
Miila si dhiituu dhabe? Miila. Mii bannaa ta'u si xiffiisu namatti tolti garuu. Ka jaalalaa ta'u si beekee. Si xiqqeessami.
Oye ayu. Maal naa goote?
Maal naa goote?
Ayyaa gootee akkanatti kun jaalala siitiin ayyuu jedhaatiin kun mana kiyyas satti eegulte. Kiyyaan kun jaalala kiyyas si fide. Jaalala keessa si jedhee dhugaa jette jaalala keessas na fide. Lafarra na oofee jilbaan na fideera. Si wajji seenuu reera.

Ana bicha si beeka akka ati na jaalatte. Saniif jaalala kee akkanaatti. Si qofa na beeka.
Ayi Saidoo. Ana si jaalate. Ayi Saidoo. Nama jaaladhu dhabe. Anta. Isti na laali mee na laali mee mee mee na laali. Maal sirraa laalan?
Ji waan na laala waa meeqa qaba. Si laalan iduute. Si laalan iduute.
Amma immoo ana jaalattee mana keessoo koo jammarte. ወይኔ ሰይዶ Uuma sirraa ilaalan hin qabdu amma oduu oduu amma oduu keessa waggaa fi dhiisi waan sirraa jaalatu hin qabu jaalachuu miti muka dheeranuu isin tuqan si kadhachuu miti nama muka jaalatan dheeran asii achitti fagootti argite waan jaalatan gabaan sin tuqu amma dhageettee amma saniif si dhufne tole waan sirraa jaalatu hin qabu amma ilmoo namaa taate fidi Osoo dubbii takka hin godhin osoo rakkoo biraatti hin seenin ilmoo hattee mana keessa dho'ifattisiiti. Yoo diddee amma poolisii bilbilee daa'ima caaltuu hattee mana keessaa qabdi. Jedheetiniin akka si bira jirtu dhagee jira waa hundaa. Ani daa'ima caaltuu. Ee hattee maadaabaraa keessa ukkaamsitee mana keessatti dho'ifsitee caaltuun mallaqa naaf fiddu malee hin kennu jechaa jirti jedheetiniin amma Yakka akka ta'e beeki daa'ima nama qabatanii mana galchuun. Amma Ma- poolisii si waamee an biyya seerri jiru keessa jirta. Amma poolisii si waamee si qabsiisa. Osoo dubbii olii gadi hin godhin daa'ima fudhattee mana keessa dhoofti fidi. An daa'ima takka illee hin fuudhu ishee. Fudhattee jirti.
Mana tana fidi yookaan amma poolisii si waaman. Haalu. Haa inspektar qo'a isinii bilbila. Isinii bilbila qo'a amma gaafata jira yoo isin diddan dhuftanii. Mucayoo gaafata jira yoo isin didde isinii bilbilaan dhuftanii.

Amman tan daa'ima fudhatte as Hin keessatti. argine an daa'ima wayitu hin argine. Ati an- Daa'imni ati iyyuu mutaasuma nama jirtu. akkamitti hin saalfattu ati iyyuu ha- Daa'imni haasaa mutaasuma kanaa jirti moo hin jirtu? Hin jirtu hin argine an daa'ima. Jiruu kee sirreessitu jiru. Hmm? Oduu namaa ka olii gad deemteeti ni- ni- ma- mana namaa diiguuf deemtati. Maaltu si galche? Daa'ima maali argite? Ayyeen hin bilbilaaf.
Qoy qoy.
De- Maal Lakkaa'e. bilbil? Qoy siifi maal dura? Maal Daa'ima daa'ima? maal gocha fuudhe? Ani yoom fuudhe daa'ima?